Haýyr däneleri Kalbyň çuňluklaryna aralaş. Oň içinde haýryň däneleri gömülendir. Her gezek ýüregiňi açdygyňça, içine çümdügiňçe, haýyr dänelerem has köp ýüze çykmak bilen bolar. Her birimiziň kalbymyza ýagşylygyň tohumlary sepilen, ýöne oň üstüni örtüp duran inçe ýogyn gatlaklar bar. Köwläberseň, şol gatlary aýryberseň, ahyr soňunda ýagşylyk däneleriniň üstüni açýaň. Ana şondan soň, Ýagşylyk şeýle bir boý alýar. Oňa ideg-esewan etdigimizçe, ol pür-pudak ýaýradyp, ajaýyp miwelerini berip başlar. Size çypbakaý çynymy aýdýan. Şu sözlemde hiç galatlyk hem çişirme ýokdur. Kimdir biriniň göwnüne degýän bolsak ýa-da ynjydýan bolsak, biziň kalbymyzda ýagşylyk tohumlarynyň ýokdugyny aňlatmaýar. Ilki bilen oň kalbymyzda bardygyna ynanmagymyz gerek. Ilki ony saklaýan böwetleri, perdeleri köwläp aýyrmaly. Soňra ony ýeterlik üns-alada bilen gurşamaly. Ýüreklemmize ynjalyk hem rahatlyk salyp biler ýaly derejede oňa ideg etmeli. Şol ýagşylyk tohumlary bilen özgelere mähir-muhabbet, haýyr-yhsan paýlamaly. Geçirimlilik etmegi, bagyşlap bilmegi esasy häsiýetimize öwürmeli. Käteler başgaça görünýänligimize garamazdan, bizi gurşap alan her bir adamyň kalbynda-da hut şuň ýaly ýagşylyk tohumlarynyň bardygyny bilmegimiz, ynanmagymyz gerek. Eger olaram Birbada bu däneniň üstüni köwläp, açyp bilmedik bolsalar, olar häzirlikçe biziň olara düşünmegimize, olara mähir-mylakatly garamagymyza, olara gadyr-hormat goýmagymyza mätäçdir. Olar biziň hoşamaýlygymyza, sabyr etmegimize mätäç. Biz özümizden bitýän hereketleri etsek, olaň kalbyndaky ýagşylygyňam mäkäm kök urup, ösüp çykjakdygyna, hemmelere haýyr miwelerini eçiljekdigine şek-şübhe ýok. Bar zatdan ähmiýetlisi, biz ilki bilen öz kalbymyzdaky ýagşylyk däneleriniň boý almagy üçin yhlas etmeli. Ýagşylygyň haýyrly miwelerini ilki bilen biz eçilmeli. Ýagşylygyň iň lezzetlisi, iň datlysam şu ahyry. Ýagşylygy ilki özüň etmek. Suwuň zaýalanmazlygy üçin. Suw akman dursa, oň zaýalanýandygyny gördüm. Syýahat etse sag ol, dursa durşuna sökel. Şirem gowagyny ýassanyp ýatsa, aw edip bilmez. Peýkam ýaýdan aýrylmasa, nyşana degip bilmez. Suw zaýalýan zat, oň akman, hereket etmän bir ýerde saklanmagy. Hereket etdigiçe, akdygyça suwuň tagamam, ýokumam juda gowy bolýar. Ýolbarslaram hut şeýle. Gowagyndan, süreninden çykman ýatsa, awunyň yzyndan ylgamasa, hiç zat gazanyp bilmez. Şir bolsa-da, yrsgy ýatan ýerinde agzyna gelmez. Peýkamyň ujy her näçe ýiti bolubersin, ýaýdan aýrylmasa, uzaga atylmasa, hereket etmese, nyşana degip bilmez. Hatda degmek beýlede dursun, hereket etmese, golaýyna-da baryp bilmez. Ynsanam edil şular ýaly. Yhlas hereket etmese, bilini berk guşamasa, bir ýerden başga ýere ýöremese, ýönelmese, jan hem tagalla etmese, oň aklam, kalbam bulanyp, harlanyp başlar hem-de durmuşda hiç wagt maksadyna ýetip bilmez. Durmuş hakda ýazylan kitaplardan, aýdylan sözlerden, hikmetli depderlerden belläp alan hem-de gaýta-gaýta ýatlaýan şu sözlemmi seň bilen paýlaşaýyn. Hereket et. Hereket edýäkäň, belki-de bir ajaýyp zadyň üstünden basarsyň. Duran aýagyň täze bir zadyň üstünden basandygyny eşitmersiňiz. Dogry ýoldan ýöräp barýanam bolsaň, otursaň, aýaklaň üýtgeşik zat basmaz. Gaýta gurşup galar. Hereketsiz göwre hemişe hereketsizlige, mejalsyzlyga ýykgyn eder. Hereketli göwre hemişe hereketlilige, janlylyga ýykgyn eder. Hereket, hereket, hereket. Gaýrat, tagalla, janypkeşlik. Dik durma, ýaýdanma. Biagyry bolma, ýaltanma. Köp ýatma. Ine, aýtmak isleýän zatlarymyz şulardan ybarat. Hereketlilik biziň durmuşymyzy özgerdýän esasy güýç. Ýaýdanmak, ýaltanmak ýaly häsiýetler herekediň öňünde böwet bolmasyn. Sähel salymlyk şowsuzlyklar hereketi togtatmasyn. Saňa iki sany wakany gürrüň bereýin. Ol ýerde umyt bar. Dostumyň biri hemişe hemme zatdan nägile bolar ýörerdi. Durmuş wakalaryndan, her dürli ýagdaýlardan, amatly pursatlaryň döremeýänliginden, iş tapmaýanlygyndan, ondan-mundan, senden, menden, bir gün oňa bildiriş berilýän gazetleri getirmegi hem-de hödür edilýän işler bilen gyzyklanmagyny maslahat berdim. Soňra iki bolup dükanlara, bazarlara aýlandyk. Nirede nähili bildiriş bar bolsa, ählisiniň belgilerini belläp aldyk hem-de habarlaşyp başladyk. Şeýle günleň birinde ol göwün diýýän işiniň üstünden bardy. Synanyşmakdan ýitirýän zadymyz ýok diýip maslahat etdik-de, şo ýer bilen habarlaşdyk. Gitdi, gürleşdi. Işiň talaby, zähmet haky bilen gyzyklandy. ýörite synaglaryny tabşyrdy. Gaýdyp gelende işe kabul ediljekdigine birjigem ynamy ýokdy. Ýene-de öňki bolşy ýaly umytsyz, göwnüçökgünli. Aradan köp wagt geçmedi. Şol edaradan gelen hat dostumyň işe kabul edilendigini habar berýärdi. Häzir dostum şol edarada uly wezipelerde abraý bilen işläp ýör. özümize sowal bereliň. Eger-de dostumyz hiç hili hereket etmän, ugruna çykman, şol bir duran ýerinde saklanan bolsa, hereket etmäge derek zeýrenip, nalap, özünden gaýry hemme zady ýazgaryp ýörenliginde şu zatlar amala aşarmydy? Şeýle wakalaň ýene birini gürrüň bereýin. Dü-dünýä belli bir restoran eýesiniň başyndan geçen wakalar. Ol özüniň oýlap tapan täze tagamlaryny hödürläp, ýany bilenem iş sorap, müň sany restorana ýüz tutupdyr. Emma hiç restoran oň islegini kanagatlandyrmandyr. Teklibinem, özünem işe kabul etmändir. Ýöne durmuş dowam edýär. Müň gezekde bolmanlygy oň asla bolmajakdygyny aňladanok. Ol şondan soňam ýan bermändir. Göwni isleýär, ýüregi atygsap dur. Soňam onlarça ýere ýüz tutupdyr. Ukyp başarnygyny teklip edipdir. Ahyram bir restorana işe kabul edilipdir. Ilki şol ýerde işläpdir, özüni görkezipdir. Häzir bolsa uly bir restoranyň eýesi bolup otyr. Örän köp adamlar öz hereketlerine, ukyp başarnyklaryna özleri çäk goýýarlar. Bir ýa-da iki gezek synanyşyp görýärler. Ugurgy bermese, umytdan düşüp, lapykeç bolup, indiki hereketlerden elleri sowap galyberýär. Hereket etmekden saklanýarlar. Şeýle adamlar bilen birje pikiri paýlaşasym gelýär. Hereket ediň! Ýagşy pursatlar alnymyzda. Hereket ediň! Has gowy günler entek öňümizde. Hereket ediň! Bikär we gamgyn oturmakda Ömri bimany ötürmekden ne haýyr bar? Durmuşdaky ençeme ýagdaýlar hereket eden ýerimizde bir netijä ýetendigimizi tassyklar durar. Hut özüm hakda aýtsam, durmuşymda iň köp säwlik goýberen ýerlem, haçandyr birki synanyşykdan soňra hereket etmegi däl-de, işe berilmän oturmagy ileri tutan pursatlamdyr. Ana şu ýagdaýlarda men has köp hata goýberýän ekenim. Ýadamakdan çekinip, özümi rahatlyga, arkaýynlyga beren çagymda ne bir pursatlar elden gidip, ajaýyp pursatlar zaýalanyp, ýitip gidýän ekeni. Gaýta has beter şowsuz bolýan ekenim. Hereket et. Hatda durmuşyň asuda, endigan, hemme zat ýerbe-ýer bolsa-da, hereket et. Täze zatlary öwren. Has ajaýyp işleri bitirmäge pursat ara. Täze hünärlerde, täze ugurlarda synanş hem kämilleş. Täze gatnaşyklary ýola goý. Aýaklaň täze zatlary basýança dek durma. Arkaýyn bolma. Hereket et. Durmuş tigrinden düşýänçäň hereket et, hereketde bol. Belkem, maksatly, ynamly ädilýän gadamlaň seni has ajaýyp, has abadan, has belent bir ýerlere elter. Saňa ähmiýetli ýerlere elter. Ýa-da dostuňa öwrüljek bir kämil şahs bilen gabatlaşdyrar. Ýa-da miwesini ýoljak, hözirini görjek pursatlaň bilen ýüzbe-ýüz eder. Hereket et. Birinji, has işjanly, has köp hereket etmegiň ýollaryny kesgitle. Planyny çyz. Ikinji, gereginden artyk uka berilýän bolsaň, ukyň sagat sanyny azalt. Kadaly ýatmaga endik et. Üçünji, bimany zatlara sarp edýän wagtyňy peýdaly zatlara harçlamaga çalyş. Wagt iň gymmat baha puldyr. Ony nämä harçlaýanyňa üns ber. Peýdaly zatlara sowýaňmy ýa-da juda bimany zatlara? Gowusyndan gowusy. Amerikada basketbol toparynyň bir tälimçisi ogluna hem-de oýunçylaryna kämillik, ajaýyplyk, gowulyk hakda gaýta-gaýta berk sargar ekeni. Haçandyr bir gün has gowy bolaryna garaşmaň-da, hut şu pursadyňyzyň has gowy bolmagy üçin çalşyň. Tälimçi haýsydyr bir has möhüm ýaryşyň has tapawutly, has çekeleşikli, has ýatda galyjy bolmagy üçin garaşman, her günki ýaryşlaň, türgenleşikleriň has gyzykly, has ajaýyp bolmagy üçin yhlas etmelidigini pugta ýatladar ekeni. Olara has ähmiýetli hem-de has çuňňur zady düşündireninden soňra, hatda uly üstünlik gazanylmadyk her bir günem has gowy geçirmeklerini ündär ekeni. Her birimiz her günümizi ajaýyp etmegiň hötdesinden gelip bilýäs. Her birimiz muny başarýas. Her gün özümizi begendirjek, göwnümizi hoşal etjek köp işleri bitirip bilýäs. Beýleki adamlary begendirjek, hoşuna gitjek, maňzyna batjak, tüwelemesini hem-de alkyşyna eýe etjek ýagşy ahlak häsiýetlere bürenip bilýäs. Başlan işimizi doly we kämil berjaý etmegi başarýas. Haýyr-yhsan, ýagşylyk, sahawat edip, Perwerdigäri razy etmegem başaryp bilýäs. Beýlekilerde özümiz hakda ýagşy pikirleri kemala getirdip bilýäs. Öňümizde ýagşy işleň niýetini düwüp, maksadyny goýup, olary amal edip, günüň ahyrynda bitiren işlemmize şükür edip, asuda, ynjalykly göwün bilen hoş hal hem-de bagtyýar halda uka batyp bilýäs. Çünki biz bir günümizi iň ajaýyp şekilde ýaşadyk ahyry. Hereket et. Birinji, öňüňde aýdyň bir meýil goý. Nämeler edeňde şol günüňi has ýatda galyjy, has ajaýyp edip bilersiň. Şol işi bitireňde, şol günüňi has ajaýyp etjek işleň çyzgysyny çek. Ikinji. Şol günüňi şeýle geçir, hem-de soňra şol günüň ahyrynda düşege geçeňde, nähili rahat duýgulara hemra bolandygyňy biz bilen paýlaşmagy unutma. Seň bahanaň näme? Mümkinçilik köpelligi saýy iş etmezlige-de şonça bahana tapylýar. Haýsy kitapdan okandygym ýadyma düşenok. Ýöne bu jümläň köp adamlar babatda rastdygy welin, ýüz görmän aýdyp biljek. Başgalary mysal getirmän, hut özüm hakynda aýtsam, ilki-ilkiler bu meň özümde-de agdyklyk edýän häsiýetleň biridi. Dura-bara bahanalara duwlanmak endigimden taplanyp başladym. Her gezek iş etmezlige bahana tapylanda öňümde bir şerti keserdip goýdum. Durmuşda üçünji ýol ýok, iki ýol bar. Birinjisi bahana, ýagny bahanalara duwlanmak, hiç zat etmezlik, hiç zat gazanmazlyk. Ikinjisi netije, ýagny iş etmezlige ýeterlik bahana bar ýalam bolsa, oňa asla ýüz bermän, işiň netijesine gyzyklanmaklyk hem işi dowam etmeklik. Ýa netije, ýa bahana. Men netijäni saýlap aldym hem-de bahanalary terk edip başladym. Käteler uzakly günki işden ýa-da duýdansyz peýda bolan aladadan ýaňa beýnim ýarylara gelse-de, öňümde maksat edip goýan işlemmi hökman ýerine ýetirýän. Mysal üçin, her gün ýatmazymdan ozal kitap okaýan. Ýogsam käbir günleň aladasy, argynlygy beýdip özüň köseme, bu gün ýat-da dynjyňy al. Ertir iki paý okarsyň diýip gulagyma pyşyrdap durýa. Ýöne meni bahanalar gyzyklandyrmaýa, meni diňe netije gyzyklandyrýa. Tanymal ýazyjy Jon Fobuň Seň bahanaň näme atly bir gowy kitaby bar. Adatça, şeýle mazmundaky kitaplarda her ýazyjyň öz durmuş ýoly, gören kynçylykdyr görgüleri, gelen netijeleri hem-de okyjylara hödürleýän maslahatlary orun alýar. Käte bolsa, hatda özleriniň ömründe etmedik, ýerine ýetirmedik, ýöne dogry, makul saýan zatlarynam maslahat berýärler. Emma Jonyň bu kitaby başga hörpden kopýa. Ol arzuw-isleglerimizi amal etmekden alyp galýan bahanalarymyz hakda soraýar. Bahana duwlanmagy düýpgöter terk etmegi maslahat berýär. Bahanalara daýanmagy endige öwürmeli däldigini berk sargaýar hem-de bahanalardan gaça durmagy talap edýär. Şu mowzukda söz açýan kimdir birine ynanmaly bolsak, onda şu awtora ynanmagymyz gerek. Kimdir biriniň pikirine eýermeli bolsak, onda ýene-de Jon Fobuň pikirlerine üns bermegimiz gerek. Sebäbi Jon Fob dünýä inende iki goly bolmadyk, kemis perzent bolup inipdir. Emma ol durmuşyň öz öňünde keserden bu päsgelçiligini ýeňip geçmegi başardy. Ejizläp, bahana duwlanyp, ýan berip oturmady. Döwrüniň iň meşhur, tanymal söz ussatlarynyň Suhangöýleň biri boldy. Biz şeýle adamlaň işleýşinden, geljegi isleýşinden nusga almaly. Durmuş ýüküni mertlik bilen çekmeli bolanymyzda hem-de arzuw-umytlamyzy amala aşyrmakda, maksatlamyzyň ugrunda ylgamaly, yhlas etmeli bolanymyzda hergiz bahana duwlanmaly däldiris. Arzuw-umytlaň sesine, üstünligiň çakylygyna, oňyn jogap bermegimiz gerek. Ýeri, seň bahanalaň nähili? Ýüregiňdäki süýji arzuwlary, gursagyňy ylhamdan ýaňa ýarara getirýän beýik maksatlaňňy amal etmekden alyp galýan nähili bahanalaň bar? Sen ýalňyşlyklaňňa we säwlikleňňe, şowsuzlyklaňňa jogapkär bolan o bahana şemleri nähili zat? Heniz bu bahanalaňňy sanap, sallarlap ýetişmänkäň, men saňa başga bir sowal bilen ýüzleneýin. Psiholog lukmanlaň biri ýörite synag geçirip görüpdir. Ol öz hassalarynyň durmuşdaky şowsuzlyklary, ony nähili kabul edişleri hakda gürrüň bermegini sorapdyr. Hassalaň biri lukmanyň ýanynda içini döküpdir. Şeýle bir saýrapdyrlar. Şondan soň olary basmarlap duran agyr güýjem bir ýana aýrylyp giden ýaly bolaýypdyr. Akyllary durlanypdyr. Göwünleri ynjalyk tapypdyr. Içi döküşmäge bir adamyň tapylmagam ykbalyň sowgadydyr. Sizi üns bilen diňleýän we size düşünýän, siz bilen pikir alşyp bilýän adamlar bar bolsa olardan daşlaşmaň. Şeýle adamlara hemişe ýakyn boluň. Hassalar ýüreklerini gowzadanlaryndan soňra, lukman olara özleriniň arzy, bahanasy ýazdyrylan kasetany diňledipdir. Olaryň käbiri, hatda köpüsi bu kasetany diňlänlerinde, oň diňleýjä örän uly agram salýandygyny, ters täsir edýändigini duýupdyrlar. Üstesine, bahana hökmünde aýdan zatlarynyň dile-çolanyňa degmeýän bir hokgadygynam boýun alypdyrlar. Öz seslerini, zeýrençlerini olaň özleriniňem diňläsi gelmändir. Daş-töweregiňe hem özüňe gara. Arzuw-islegleňňi, maksatlaňňy gözden geçir. Berjaý etmezligiňe nähili we näçe böwet päsgelçilik görýän bolsaň, bu bahanalaň hemmesini birin-birin belläp al, kagyza ýaz. Soňra başga biri saňa şo zatlary gürrüň berýän ýaly gözüňňe getir. Şo ýagdaýda sen olara näme maslahat, neneňsi ýol, usul, salgy bererdiň? Hut şol maslahatam ilki özüň ýerine ýetirip başla. Men güýç. Uly üstünlikler gazanan, öňde goýan arzuw-maksatlaryny amal eden hünärmenleň biri özi hakda söz açanda Men güýç diýip ýatlaýar. Ýogsam olam durmuşynda kän kynçylyklary gören, götel ýollardan, Dartgynly pursatlardan ýeterlik paýyny alan adam. Men güýç diýen durmuş şygaryny bolsa şeýle düşündirýär. Men güýç. Öz durmuşymyň serkerdesi özüm. Nirede nähili hereket etmelidigini diňe özüm çözýän. Şahsy bagtyýarlygyma-da, şahsy şowsuzlygyma-da diňe özüm jogapkär. Durmuşymy haýsy tarapa sowmalylygym, nirä ugrukdyrmalylygym diňe özüme bagly. Durmuşymy men urukdyrýan, durmuş meni urukdyrmaýar. Men ömür kerwenindäki hiç zada ygtyýary bolmadyk ýönekeý bir ötegçi däl. Men ömür kerwenimiň kerwenbaşysy. Şu sözleri bizem özümize pyşyrdamagymyz gerek. Şu hakykatlara biziňem ynanmagymyz gerek. Ähli bahanalary ýeňsämize taşlap, Üstünlik serpaýlary häzirlenip goýlan durmuş ýollaryna bahanasyz dowam etmegimiz gerek. Durmuş menzillerini kül törlänimizde hem-de arzuw-isleglemmizi amala aşyrmak üçin çynlakaý girişenimizde bahanalara durmuşymyzdan orun bermäliň. Bahanalar bizi aldamasyn, maksadymyzdan alyp galmasyn. Hereket et! Birinji. arzuw-maksatlaň hasyl bolmagyna böwet bolýan bahanalaňňy, sebäpleňňi seljer. Ikinji, şol bahanalaňňy gaýta-gaýta gözden geçir hem-de hakykata bap gelmeýänlerini ilki bilen çyzyp aýyr. Hakykatdan saklap duran bahanalar hakda biraz oýlan. Üçünji, durmuşyňy täzeden ýaşap başla. Gaýtadan gaýrata gal hem-de bahanalara öz durmuşyňdan gaýdyp orun bermejekdigiňi ýüregiňe düw, bir karara gel. Öz durmuşyň serkerdesi özüň bol. O ýerdäki adaty bir ötegçi ýa-da kerwene saý-sebäpden daklyşan bir pyýada bolma. Bir ýyldan ömrüň paýawlar. Birdenkä lukmanlar seň bir agyr derde ýolugandygyňy, bir ýyldan ömrüň paýawlajakdygyny ýaňzytsalar, sen nähili duýgulary başdan geçirersiň hem-de haýsy amallary bitirmegi has ileri tutarsyň? Bu zatlar hakda biraz pikirlenip ýetişenem bolsaň, gel onda men saňa hut şeýle ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz bolan bir adam hakda gürrüň bereýin. Antonio atly kyrk ýaşlaryndaky birine lukmanlar agyr derdiň diagnozyny goýupdyrlar. Sen bir ýyldan uzak ýaşamarsyň. Antoni asla garaşmadyk bu habaryna birbada oýurganyp dursa-da, ol özüni ýitirmändir. Derdiniň öňünde ejizlemändir. Ýan bermändir. Antoniniň öňki işi o diýen göwün gandyryjy düşewüntlem däl ekeni. Antoni aýalyna hem-de çagalaryna bir gowy ýatlama galdyrasy gelipdir. Ol bir agyr dert bilen barlyşyksyz göreşe girýändiginem ünsden düşürmändir. Antoni özüniň ähli ukyp-başarnyklaryny gözden geçiripdir. Çagalygyndan tä şol ýaşyna çenli höwes eden, meşgullanan, ýüregine düwen, ýerine ýetiren zatlaryny birin-birin ýatlanyna, özünde ýazyjylyk ýazmak ukybynyň bardygyna göz ýetiripdir. Ýöne oň ýazan zatlary häzire bu güne çenli hiç bir ýerde çap edilmän ekeni. Gowy, düşnükli, many-mazmunly, çeper ýazylyp bilýändigine garamazdan ýazan zatlaryny çap etdirip gazanç girdeji edip görmändir eken. Antoni bir kagyz alypdyr. Hem-de öňünde goýan birje maksady üçin ýazyp başlapdyr. Ol aýalyna aýdasy gelen ähli zatlaryny ýazmak isläpdir. Bu ýazjak zatlarynyň giň okyjylar köpçüligine ýaýrajakdygyna welin asla ynanmandyr. Ýöne oň öňünde başga saýlaw, başga çykalga barmy? Üstesine bary-ýogy bir ýyl wagty bar. Antoni uly höwes, yhlas bilen ýazyp başlapdyr. Ol öz işine erjellik bilen berlipdir. Şeýdip, bir ýylyň dowamynda uly göwrümli bäş sany edebi eseri ýazmagyň hötdesinden gelipdir. Olary neşir etdirip, uly girdejem gazanypdyr. Akyldarlar aýdýar ahyry, Wagt diýeniň suw ýalydyr, ýyl diýeniň hä diýmänkäň geçip gidýär. Bir ýyl wagt geçipdir. Ýöne Antoni amanadyny tabşyrmandyr. Dogrudanam, ol lukmanlaň aýdýan möhletinde durmuşyny soňlamady. Ony gurşap alan agyr derdiň öjügime möwrütem ötüşipdir-de, ol dert bedene zyýan bermeýän ýagdaýa geçen ekeni. Durmuş şeýle, sanalgyň dolmasa, bir sagat öň gidilmeýär. Wagty dolsa, bir sagadam gijä galynmaýar. Antoni uzak ömür sürüpdir. Eline galamy çynlakaý alyp ýazyp başlan mahalyndan bäri ýetmiş sany kitaby neşir etdiripdir. Eger-de şol agyr dert ony ölüm bilen dikleşmäge mejbur etmedik bolsa, belkem Antoni öz hem-de öz maşgalasy hakda, öz ukyp-başarnyklary hakda düýpli pikirlenmezdi. Bu täsin durmuş wakasy bize ugur alar ýaly birnäçe ýagşy ýatlamalara hemra edýär. Ol eserden köp netije çykaryp, many alyp bolýar. Birinjisi, haýsy bir dert bolaýsyn, oň öňünde ejizlemesek, müzzermesek, ony derdi-mähnete däl-de, miweli zähmete öwrüp bilýäs. Elbetde, dertden gutulmagyňam alajyny iýmeli. Esasy zat, ýene-de zähmete, herekede, ruhubelentlige has köp ýykgyn etsek, köp dertleri ýeňip bileris. Ikinji bir ähmiýeti, wagtyňy bir asylly maksat, öňdengörüjilikli zähmet bilen ötürseň, örän köp dertden üstün çykyp bolýandygyny görkezýär. Zähmete berilmek aladünjülerden, gaýgy-hasratlardan saplaýan, tökelliklere däri-melhem bolýan iň ygtybarly serişdeleň dermanlaň biridir. Emma ýaramaz oý-hyýallara çümüp, içimizi hümledip otursak, o keseldir dertleň berýän zyýanyndan has beter egbarladýar. Göwnüçökgündilik ýürege, aňa, ruha bela-beterlerdenem has agyr zarba urýar. Barlyşyksyz, uzaga çeken söweşleň birinde esgerleň degnasy halys ýadan ekeni. Serkerde lukmanlaň birinden näil däri-dermanynyň haýyr etjekdigini soranda, lukman bu meseläň çözgüdi hökmünde olary näildir bir zähmete meşgul et diýipdir. Çerçilden, Uzaga çeken uruşlar sizi surnugdyrmaýarmy, alada goýmaýarmy diýip soranlarynda, ol, Birahatlyk hakda pikir etmäge wagtym ýok diýip jogap beripdir. Bu kyssa beýleki bir tarapdan öz ukyp-başarnyklarymyzy ýüze çykarmak üçin, agyr, kyn ýagdaýlaryň ýüze çykmagyna garaşyp oturmalydygyny aňladanok. Öz başarnygymyzy ýüze çykarmak üçin bir agyr ýagdaýa mejbur mübtela bolmaly diýlen zat ýok. Gyzykly durmuş kyssalaryndan many alara, netije çykarara, aýgytly ädimler üçin ylham alara zat kän. Hereket et. Birinji, her derdi-mehnetde miweli bir zähmet bardyr. Ikinji, kynçylyklaryň içinde batyrlygy ýatan mümkinçilikleri gözle. Üçünji, uzak wagtlap iş etmän bikär oturma. Dördünji, ünjä gurşalan mahalyň peýdaly bir işe güýmen. Bäşinji, şu sowala jogap ber, Bir ýyl ömrüm galan bolsa, haýsy işleri ilki bitirmek islärdiň? Altynjy, Şol işleri şu pursatdan ýerine ýetirip başla. Ýene bir zady ýatlamagymy aýyp görme. Kim bilýär, belkem, ömürden ýaşamaly pursat mundanam az galandyr. Bolup biler. ugurdaş gapma-garşylyk. iki sany jümle bar. Göräýmäge manysy boýunça biri-birine gapma-garşy. Ýöne ikisem örän çuň manyly hem üns bermeli sözler. Birinjisi, Boş oturma, boşluga orun ýok diýen söz. Durmuşyňda boş wagt az bolsun. Käwagt boş otursaňyz, köp dynç alýan ýalysyňyz. Emma ýadyňyzdan çykarmaň, boşluk has beter ýadadýandyr. Boşluk boş oturmak ýaramaz pikirleň gämikleýän topragydyr. Ýalňyş amallaň, hataly ädimleň peýda bolýan menzilidir. Boş oturmak alada-ünjüleň artmagyna, gaýgy-gamyň has agyr labyryny atmagyna sebäp bolýar. Zähmet hanjary bilen boş wagtyň derisini soý diýen atalar sözi bar. Boş wagtyňy manyly wagta öwürmek, peýdalanmak üçin miweli bir amala özüňi bagyş et. Şol amallaňda özüňem, özgelerem bolsun. Üstesine, şol işleň agramly bölegini öýde oturan ýeriňde däl-de, öýden daşarda, başga ýerde ýerine ýetirilmeli işler bolsun. Boş wagtam hemişe tapdyryp duran zat däl. Olam bir nygmat diýersiňiz. Ýöne boş wagt kimler üçin nygmat? Ymykly düşünmegimiz gerek. Boş wagt, şol wagty manyly bir zähmete sarp edýänler üçin nygmatdyr. Boş wagty hiç zat etmän oturyp geçirmek asla nygmat saýylmaz. Boş wagtyňy altyna öwür, peýdalan, zähmet çek. Ýöne hiç zat etmän boş, bikär oturma. Ikinji bir söz we ýokarky maňa ters gelýän gadaganlyk, Surnugýançaň işleme. Köp adamlar iň soňky demine çenli ýadap, surnugyp, özlerini şeýle bir işe berýärler, hatda olar öz maşgalasy, çagalary bilen oturmaga-da wagt goýanoklar. Öz durmuşy, etsem-goýsamlary, maksat-myratlaryny gözden geçirmek üçinem wagt goýanoklar. işi, tagat-ybadaty hem-de dem-dynjy sazlaşdyryp bilmeýärler. Kär, hünär, gazanç, düşewünt tarapyna agdyk üns berýärler. Emma jemgyýetçilik we din-iman taraplaryny gözden salýarlar. Şeýdibem olaň durmuşy üznüksiz ýadawlygyň, çökder argynlygyň içinde geçip gidýär. Özlerini ösdürmek, ýaşaýyş derejesini kämilleşdirmek, has gowy durmuşda ýaşamak üçin, ýeterlik derejede pikir etmeýärler. Has dogrusy, ýaşaýşyň sapasyny sürmeýärler, durmuşdan lezzet almaýarlar. Şoň üçinem şeýle diýmeli bolýas. Boş oturma, ýöne halys turnugýançaňam işleme. Hereket et. Birinji, gündelik boş wagtlaňňy hasapla hem-de şo wagtlary näili haýyrly işlere sarp edip biljekdigiňi öwren. Ikinji, wagtyň bir bölegini özüň, öz durmuşyň hakdaky arzuw-islegler, maksat-myratlar hakda pikirlenmäge bagyş et. Üçünji, durmuşyň ähli taraplaryny sazlaşykly, utgaşykly alyp git. Oň bir tarapy beýleki tarapyndan agdyk ýa artyk gelip durmasyn. Öý, maşgala, iş, gazanç, dem-dynç, ählisine-de ýeterlik mukdarda wagt tap. Şulary ide. Dost, jora hakda pikirlenip görmedik hiç kimse ýokdur. Çyn dost, ýalan dost, pikirdeş dost, ýürekdeş dost, Garaz, göwnümize ýa-da özümize ýakyn durýan her adamy dost, jora hasaplamak dogrumy? Dost saýýanlamyz hemişe biziň şatlygymyza şärik, derdimizi deň egismäge taýýarmy? Olar özümizi bagtly duýmagymyza sebäp bolýarmy? Zehinli ýazyjylaň biri, Bir kimsäniň öz durmuşyndan hoşaldygyny ýa-da närazydygyny bilmekçi bolsaň, oň bankda goýan pullarynyň mukdaryny ýa-da aýlyk girdeýji düşewündini soramaň. Ondan dostlarynyň kimdigini soraň diýip ýazypdyr. Has irki döwürde ýaşan şahyrlaň birem şu manyda şeýle belläp geçýär. Ýigit hakda özünden sorama, dostlarynyň kimdigini sora. Çünki dost dostuň hut özüdir. Ondan ýol-ugur alýandyr. Çyn dostlar, hakyky bagtyýarlygyň hut özi. Biziň şahsy bitewüligimizi, barlygymyzy saklaýan esasy elementleriniň birem çyn dostlardyr. Kim bilen dost we duzemek bolsak, gatnaşsak, islesek-islemesek olaň käbir gylyk-häsiýetleri hökman bize ornaşýar. Çyn dostlugyň berýän esasy peýdalarynyň ýene biri hakyky dostlar biziň güýç-kuwatymyzam artdyrýar. Hut şoň üçin hem kimiň adalatly, dogruçyl dosty bar bolsa, şol adam iki esse artyk güýç-kuwwata eýedir diýlen söz bar. Çyn dostlar begenen pursadymyz biziň begenjimizi goşalandyrýan, şatlygymyzy artdyrýan ynsanlardyr. Gynanja çümen wagtymyz gaýgymyzy egisýän ýagşyzadalardyr. Şatlygyňy deň paýlaşsaň, ol artar gider. Hasratyňy deň paýlaşsaň, ol egsiler gider diýen sözlere üns ber. Çyn dostlar biziň her bir aýdanymyzy diňleýärler, gulak asýarlar. Her sözümize üns berýärler. Uly höwes bilen dogry maslahat berýärler. Bize ýürekdeş hem mährem garaýarlar. Sizi diňleýän, gulak asýan, size ýürekden maslahat berýän adam bilen gürrüňdeş bolmak size ägirt uly şypaly güýji bagyş edýär diýen sözi doly ödeýärler. Ýaşaýyşda iň eziz hem ýakymly zatlaryň biri bizi diňleýän, bize düşünýän, biziň ýanymyzda bolýan, biz bilen deň pikirlenýän, bizi ruhlandyrýan, beýik işlere höwesimizi oýarýan, pikirdeş hem raýdaş bolýan, gaýgy-hasratlarymyzy egisýän, begenjimizi goşalandyrýan dostlarymyzyň bolmagy. Dogry, beýle dostlar azdyr. Ýöne ýok däldir. Çyn dost isleýänler üçin bardyr. Özlerine uzak dostluk ellerini mähir bilen gysmaga taýýar adamlar köpdür. Hemme adamlar şeýle dostlarynyň bolmagyny isleýärler. Ýöne näme üçindir hemmelere çyn dost nesip etmeýär. Sebäbi hemmeler şol dostluk goluny ilki özgeleň uzadaryna, ilki beýlekileň hereket ederine garaşýar. Ilkinji ädim özümizden bolsun. Ýene bir topar adamlar bar. Olar käbir adamlar bilen çynlakaý dost bolasy gelýär. Emma beýleki tarap bulaň göwünden çykaran tekliplerine biparh garaýar. Hergiz umytdan düşmäň. Siziň ýürekden çykýan çakylygyňyza seslenjek, oňa oňyn jogap berjek adamlar hökman tapylar. Isle, ide, hökman taparsyň. Iş ýeriňde, okuw ýeriňde, kitaphanada, medeni ojaklarda, Ýaşaýan ýeriňizde siziň sadyk dostuňyza seslenjek adam alnyňyzda, durmuşyňyzda peýda bolar. Gözläň, hökman taparsyňyz. Birbada tapmasaňyzam umytdan düşmäň. Ýöne siz çyn dost hakdaky pikirleriňize pugta eýeriň. Şeýle dostlary size ykbalyň özi sowgat eder. Ýöne biziň häzirki dost diýýänlerimiz ýokarda ýatlanan Hemme talaplary ödäp bilýämikä? Belki sen bu sowala ýok, ödänok diýip jogap bermegiň mümkin. Aýtmak isleýän zadymyza çuňňur düşünmek üçin aşakdaky goşgy setirlerine üns ber. Nadan bilen dost bolma, seresap bol, häzir bol. Gör näçe nadan ýagşy adam bilen dost bolup, onuň ömrüni berbat etdi. Her bir adamyň hormat mertebesi onuň dosty, ýoldaşy bilen ölçelýändir. Bir zady tanamak üçin ony ýanyndaky zat bilen deňeşdirýärler. Gabat gelenlerinde ol ýürege barýan ýoly tapar. Ýene bir goşguda şeýle diýilýär. Ýagşylara ýoldaş bol. artar abraý-mertebäň, eýe bolarsyň uly şöhrat-şana. Ýokar dürli-dürli bela-beter bidöwlete ýoldaş bolana. Gepiň küle ýeri, kimleri dost hasaplap bolar? Kimler bilen dostlukly gatnaşyklary ýola goýup bolar? Onda diňle, ine şu häsiýetlere eýe bolan adamlary dost tutunyp bilersiňiz. Sizi ruhlandyrýan, maksada okgunly bolmaga höwes döredýän, täze-täze pikirler bilen maslahat berýän, göwnümizi çökermeýän, asylly maksadyňyzdan alyp galmaýan, sizi üns bilen diňleýän hem öz pikirini aýdyp bilýän, ahlak taýdan özüni jogapkärli alyp barýan, siziň kämilleşmegiňize, ösmegiňize ýardam-goldaw edýän, Sizi abraýyňyzy peseltjek işlere iteklemeýän, üstünligi hem-de has gowy durmuşa ymtylmagy eý görýän, ýaltanmaýan, işýakmaz bolmaýan hem ýaýdanmaýan, pikirleri, pikirlenişi seňkä golaý ýa-da meňzeş bolan ynsanlar. Şeýle-de ýene bir üns bermeli zadymyz, gyz oglana, oglanam gyza asla dost bolup bilmez. Eziz okyjy, salyhatly, ýagşy adamlaň bir enlik edähedi bardyr. Kimdir birini peýda edip biljekdigini bilseler, şoň bilen tanyşmaga, dostlukly gatnaşyklary ýola goýmaga tagalla eder ekenler. Bizem şeýle hereket edeliň. Çekinmezden, utanmazdan, kimdir birine nepimiz deger öýdýän bolsak, Şoň kämilleşmegine, ösmegine goşandymyz bolar öýtsek, baralyň, habarlaşalyň, dost bolalyň. Onda bu talap-şertlere gabat gelmeýän dostlarymyzy näderis? Juda ähmiýetli sowal. Özümiň şu sowala nähili çemeleşýändigimi aýdaýyn. Şeýle dostlaryňyz bar bolsa, olaň nähili gylyk-häsiýetlere eýedigine garamazdan, olar bilenem mümkin bolan iň dostlukly, iň ýürekdeş, Iň gowy gatnaşyklaryňyzy ýola goýuň. Bir şerti bar. Olaň bärden gaýdýan gylyk-häsiýetlerini özüňize ýokuşdyrmaň-da, öz häsiýetleriňiz bilen olara görelde boluň. Olara siziň özüňiz täsir ediň. Emma biziňem ýaramazlaşmagymyza täsir edýän bolsa, belli külli gep olar bilen gatnaşygy çürt kesip bes etmeli. Sebäbi olar bilen uzak wagtlap tirkeşmek, gatnaşmak, Olaň ýaramaz häsiýetlerini, gabahat endiklerini bize adaty zat edip görkezer hem-de biziň yza tesmegimize sebäp bolar. Şol bir wagtda-da, biz özümiziň ruhy-ahlak gymmatlyklarymyza laýyk hereket etmegimizi dowam etmelidiris. Utanmaly däldiris. Käbir adamlar bar, özlerini alyp barşy ruhy-ahlak gymmatlyklaryna laýyk gelýär. Emma şol gymmatlyklary goramaly. nusga bolmaly, özüni görkezmeli ýerinde çekinjeňlige ýa-da ýaýdanjaňlyga ýol berýärler. Arassa ahlak kadalaryna uýgun hereket edýän dostum, hiç zatdan utanma hem çekinme. Bu ýerde utanmaly sen dälsiň. Bu ýerde başyny belent tutmaga hakly sensiň. Arassa ahlak häsiýetlere, tertip-düzgünlere laýyk hereket edýän mahalyň, Özgeleň gaty gaýrym, açyk, ýaşyryn näme diýip goýýandyklaryna asla üns berme. Sen hemişe başyňy dik tut. Sen şol asylly häsiýetleň mekdebi bolup dowam etmelisiň. Şol ruhy gymmatlyklary, düzgün-tertipliligi, edepliligi sen ýaýmalysyň. Sen güýçli bol. Kinaýa ýaňsy bilen söz gatýanlara, özüni hondan bärsi tutup, lap urýanlara sen güýçli gaýtawul bermelisiň. Bu ýerde urgy ýa-da uly ses bilen gaýtawul bermelidigini aýdamok. Sen öz ýagşy häsiýetleň, ynamlylygyň, asudalygyň, dogry ýola pugta eýerýänligiň bilen olara jogap bermelisiň. Hereket et. Birinji. Çyndan dostlaşmak isleýän adamlaň hakda pikirlen hem-de olar bilen dostlukly gatnaşyklary ýola goýmaga tagalla et. Ikinji, saňa ýaramaz täsir edýän adamlar bilen aragatnaşygyňy azalt ýa-da üz. Üçünji, hemmeleriň öňünde arassa ahlak häsiýetlere pugta eýerýändigiňi, muň üçin özüňi buýsançly, ynamly duýýandygyňy ýaşyrmazdan mälim et. Dördünji, hemmelere oňyn täsir etmäge çalyş. Esasy aýratynlyk. Işi rowaç adamlaryň birinden üstünlik gazanmak hem bagtly ýaşamak üçin nähili şahsy artykmaçlyklar hem beýik häsiýetler zerur diýip sorapdyrlar. Ol Üstünlik üçin ilkinji nobatda zerur häsiýet endik başarýan işiňi doly bitirmek diýip jogap beripdir. Ilki öz ukyp-başarnygymyza göz ýetirmek, soňra şoňa muwapyk asylly maksadyny kesgitlemek aňsat iş däl. Ýöne birneme görgüsi, hupbaty bolsa-da ol juda gyzykly zat. Biz özümizi öwrenen mahalymyz geljegimizi öwrenýändigimize düşünmelidiris. Mundan soňra şol maksadymyz bilen deň gadam urup, arzyly menzillere, dereje-mertebelere ýetmek üçin biz nämeler etmeli? Saýlap tutan işlerimiziň hemmesini doly ýerine ýetirmelimi? ýa-da täze bir mümkinçilik dörände ol pursady elden gidermezlik üçin täze işe meşgul bolmalymy? Bu biziň her birimiziň jogap bermeli soraglarymyz. Sebäbi biziň köpimize mahsus ýagdaýlaryň biri şu ilkinji nobatda hökman etmeli işlerimize sowuk sala garaýas. Nämemişin başga işlere meşgul bolup ýadanmyşyk, ýaltanýamyşyk ýa-da şol işi asla halamzokmyşyk. Muňa wagtly-wagtynda okalmaly namazlary, mekdep, okuw hem-de öý işlerini, işe çynlakaý berilmek hem şuňa meňzeş zatlary mysal getirip bolar. Şeýlelik bilen, ilkinji nobatda üns berilmeli ençeme işlemmiz bitirilmän galýar. Üns bermeli esasy şahsy aýratynlygymyz şundan ybarat. Şol işi biz halasagam, halamasagam ilkinji nobatda etmeli işimizi hökman ýerine ýetirmeli. Ýöne ony nähili amal edip başlamalydygyny sorasaň, gel, şu ýerde men saňa şu mana kybap bir kyssany gürrüň bereýin. Itleň arasynda özüniň çakganlygy, tiz ylgaýanlygy bilen buýsanýan, gomporýan, gabarylýan bir it bar ekeni. Hemmelerden öňürti gelýänligini diline çolap, hiç goýmaz ekeni. Günleň birinde bu itiň öňünden bir towşan ylgap geçipdir. It şo wagtam aç däl ekeni. Towşana galan günem ýok ekeni. Ýöne oýun etmegiň, biriniň mazasyny alyp, göwün solpusyndan çykmagyň hatyrasyna ýaňky towşanyň yzyndan ylgapdyr. Täsin ýeri, it her näçe çalasynam bolsa, towşanyň yzyndan ýetip bilmändir. Beýleki itler bu itiň üstünden gülüpdirler. Päheý-dä welin, bar öwüneniň guýagaçda öýdýän. Özüňçe ýok towşany kowalap ýetip bilmediň. Tutmag-a beýlede dursun, yzyndanam ýetmediň-ä diýip, hyjalat beripdirler. Çalasyn it özüni aklamaga başlapdyr. Bir zady unutmaň, bu tizlik, çalasynlyk boýunça bir bäsleşik däl. Men keýpine oýun etmek üçin ylgadym. O bolsa jan howluna, ölümden sypmak üçin ylgady. Iki ylgawyň arasynda ullakan parh bar diýipdir. Ýaşaýyş ýa-da ölüm hakdaky pikire aýratyn ünsüňi çekesim gelýär. Bizem ilkinji nobatda ýaşaýşymyza dahylly bolan işleri doly berjaý etmegimiz gerek. Hökman etmeli işlemimiz dogrusynda pikirlenip, oýa batyp, saýlap-seçip oturasy pursat-puryja ýok. Biz olary hökman edäýmeli. Biz şol işleri ýaşaýyş, jan bilen berk bagly bir zat hökmünde görmeli. Durmuşa çynlakaý çemeleşmeli. Öňem bir akyldar, Biz bu dünýä aşyk oýnamaga gelmedik. Biz beýik maksatlary hasyl etmäge geldik diýer ekeni. Biz iň möhüm işlerimizi ilkinji nobatda berjaý edýän bolsak, diýmek, bu biziň hakykatdan hem ýaşaýandygymyzyň subutnamasydyr. Eger geleňsiz garap, duşumyzdan biperwaý oturýan bolsak, onda ýaşaýşyň manysyna, durmuşyň gymmatyna-da juda geleňsiz garaýandygymyzyň subutnamasydyr. Ilkinji nobatda bitirmeli işlerimizi bileliň. Soňra şol işi berjaý etmegi, özümizden talap edeliň. Endigimize öwreliň hem özümizi ösdürip kämilleşdireliň. Biziň şol işi edesimiz gelýändigine ýa-da gelmeýändigine garamazdan, zerurdygy düşnükli bolsa, galan sebäp bahanalary bir gyrada goýalyň-da, işimize girişeliň. Hereket et. Birinji, her gün etmeli hökmany işleň sanawyny düz. Ikinji, ony ikirjiňlenmezden doly we kämil berjaý etmegi ýüregiňe düw. Üçünji, ýerine ýetirip başla. Ownuk söwdadan hojaýynlyga çenli. Ökjäňi galdyryp, öňňi görüp bolanok diýen aýtgy bar. Bu geljegiň bize nähili sowgatlary, synaglary taýýarlap goýandygyny öňünden bilip bolanok diýen manyndaky bir söz. Ýöne muňa garamazdan, geljegimizde hemişe gowulyga garaşyp, öňümizde maksat goýup ýaşamaklyk adamzat ähmiýetli ähli taglymlarynyň öňe sürýän pikiridir. Hereket ediň, yhlas ediň! Ykbal yhlasyňyzy boş goýmaz. Yhlasyňyza görä ykbalyňyz bolar. Bu hakyky bolan waka. Gürrüňini edýän şahsymyz ilki-ilkiler ownuk-uşak ýorgan-düşekleri satyp, oňşugyny gazanýardy. Şol wagt ol aýyna bary-ýogy kyrk bäş dollar hak alýardy. Birnäçe ýyllardan soňra Ol birnäçe firmalaň hojaýyny, ýene köp sanly firmalaň bolsa esasy maslahatçysy bolup işledi. Bu şahsy şol derejelere ýetiren syr hemmeleri ýönekeýlikden belent derejelere çykaran syrdyr. Ol syr şulardan ybarat. Üstünlige eltýän ygtybarly ýoly bilmek hem-de şoňa görä hereket etmek. Ownuk-şok zatlaň söwdasyndan uly firmalaň hojaýynlygyna elten syram şol. üstünlige ýetmek üçin. Üstünlik üçin sanalyp görülen hem dogry netije beren her bir usuly öwren hem peýdalan. Şol ugurlary, usullary öz ugur tapyjylygyň bilen hasam baýlaşdyr hem kämilleşdir. Hemişe kämilligiň, has gowy usullaryň gözleginde bol. Çekinmezden herekete geç. Şuňa kybap ýene bir kyssany gürrüň bereýin. Bu şahsam söwda-satyk ýerlerinde işleýärdi. Ýöne hiç hili göwün gandyryjy üstünliklere ýetip bilmändi. Soňra ol täze bir işiň başyny tutdy. Işe täzeçe çemeleşdi. Her gezek üstünligiň syry hakda soralanda, gürrüňiň hörpüni ilki başdaky ädimlerine syrykdyryp, Şol başlan işim meň durmuşymy doly özgertdi diýip gürrüň berýär. O nähili üýtgeşik iş ýa-da üýtgeşik usul bolup biler? Ol nädendir öýdýäňiz? Harydyny geçgilletmegiň alajyny pikirini edip ýörşüne, söwdadan gowy baş çykarýan ussat täjirleň ýanyna gidipdir. Olaň her birinden has uly üstünlik, girdeji gazanmak üçin näme etmelidigini sorapdyr. Täjirlerem ondan özleriniň syryny gizlemändirler hem-de ýigide bilýän usullaryny mälim edipdirler. Ýigit öwrenen, bilen zatlaryny iş ýüzünde amal etmäge girişipdir. Olaň maslahatlaryny berjaý edipdir. Ündän pikirlerine görä-de hereket edipdir. Öwrenen, özleşdiren, iş ýüzünde amal eden zatlaryna şahsy oý-düşünjelerinem goşup, ol usullary hasam kämilleşdiripdir. Söwdasynyň gerimi giňäpdir. Müşderisi gün-günden artypdyr. Netijede, işi rowaç, edeni gurna bolýan üstünlikli birine öwrülmegi başarypdyr. Soňra uly söwda merkeziniň müdiri bolupdyr. Müdir bolandan soňam öwrenmegini bes etmändir. Beýleki müdirleň iş ýörediş usullaryny öwrenipdir, amal edipdir, ýerine ýetiripdir. Öz pikirleri bilen hasam kämilleşdiripdir. Üstünligiň syry hakda söz açan o ýigit, Öwrenmek we öwrenen zatlaryňy iş ýüzünde amal etmek meň durmuşymy düýpli özgerden esasy sebäplerdir. Bu syryň şeýle sada hem-de şeýle uly üstünlikleri getirýändigine men şu wagtam haýran galýan ýer ekeni. Çuňňur göz ýetirmek üçin ýene bir durmuşy wakany beýan edeýin. Bu-da bir söwda merkeziniň adaty wekili hakda. olam ilki başda göz öňünde tutýan üstünligine ýetmändir. Her gezek söwda geleşiginde işi paşmasa, harytlaryny satyn almakdan ýüz öwren adamlaň ýanyna barypdyr. Men sizden özelenip haýyş etmäge gelemok. Ýöne menden satyn almazlygyňyza näme sebäp bolandygyny bilesim gelýär. Meň goýberýän ýalňyşym näme diýer ekeni? Ine şeýlekin usul bilen ol öz säwliklerini, hatalaryny düzetmegi başarypdyr. Beýleki tarapdanam müşderiler bilen mähir-mylakatly bolup, olaryň isleg-talaplaryny öwrenipdir. Şeýdibem oň söwdasy ulalyp, girdejisi artyp gidipdir. Mahlasy, üstünlige eltýän iň ygtybarly ýoldan ýöremek üçin. Üstünlige eltýän her bir synalan ýoly öwren hem peýdalan. Köp oka hem köp öwren. Ýörite kurslara gatna hem öwren. Işi rowaç adamlaň ýanyna bar. Olaň iş ýörediş usullaryndan öwren. Işi guran adamlardan üstünliginiň syryny sorap öwren. Üstünlikli adamlar hakdaky eserleri okap öwren. Iş salşýan adamlaňdan işiň hilini näili gowulandyrmagy hakda sorap öwren. Yzygiderli tejribeler arkaly öwren. Yzygiderli türgenleşikler amaldar arkaly öwren. Öz ýalňyşlyklagdan netije çykaryp öwren. Bu zatlardan soňra üstünlik gazanmak üçin zerur bolan ikinji ädimiň nämediginem öwrenersiň. Bilen, öwrenen zatlaňňy birin-birin ýerine ýetir, berjaý et. Yzygiderli kämilleşdir. Diňe aýdanyň ýa eşdeniň ýeterlik bolmaz. Maglumatlaň, maslahatlaň, öwüt-nesihatlaň bir özi ýeterlik bolmaz. Sebäp-serişdeleň, pursatlaň bir özi ýeterlik bolmaz. Şol mümkinçilikleri, pursatlary, öwrenen zatlaňňy iş ýüzünde amala aşyryp başlan badyňa üstünligiň belent derwezesi saňa giňden açylyp başlar. Hemişe gaýratly bol hem dowam et. Hereket et. Birinji, haýsy ugurlarda has ýokary derejelere ýetmegiňi arzuw edýändigiňi kesgitle. Ikinji, şol ugurda üstünlik gazanmak üçin nämeleri öwrenmelidigiňi, özleşdirmelidigiňi, gerekli prinsipleri hem serişdeleri öwren. Üçünji, şol sebäp serişdeleri hemişe peýdalan hem olara yzygiderli amal et. Uly göwheri yrýa etme. Durmuşyňdaky iň gymmatbaha göwheriň näme? Gönüläp sorasak, durmuşyňdaky iň ähmiýetli zat näme? Iň gymmatbaha göwhere deňäp biljek zadyň barmy? Soňra ondan bärde we ondanam bärde durýan göwherleri göwher deýin gymmaty bolan zatlaň hakda oýlanyp, düýpli pikir edip gördüňmi? Göwün isleglerine tükenme ýok. Ýöne ilkinji nobatda özüňe, maşgalaňa, durmuşyňa juda ähmiýetli bolan zatlaň sanawyny düz. O zatlaň her birini gymmatbaha göwher hökmünde gör. Iň parlak göwher, soňra oň söbügini basyp duran gymmatly göwher hem-de şu tertipde dowam edersiň. Ýogsamam bu daşlara näme sebäpli gymmatbaha diýilýänligi hakda düýpli oýlanyp gördüňizmi? Haýsy daşda ynsana peýdaly häsiýet, aýratynlyk, Täsir köp bolsa, şonça-da şo daşlaň gymmaty ýokarydyr. Şoň üçin şahsy durmuşyňyzyň gymmatbaha göwherleri hakda oýlanyp, olary kesgitläňizde-de şol häsiýetleri göz öňünde tutuň. Şol göwherleri aýap, ter, tämiz, arassa sakladygyňyzça, olar özüniň röwşenligini, parlaklygy, ruhuňyza ýetirýän oňyn täsiri bilen sizi hoşnut hem razy eder, sizi begendirer. Şol göwherleri kesgitlän bolsaňyz, onda başga zatlara güýmenmäliň-de, şu wagta çenli biderek ýere sarp eden ýa-da degerli garamadyk göwherleň hakda pikir öwür. O göwherleri arýa etmegiňe iteren sebäp näme? O göwherleri haçan hem-de näme zerarly ýitirdiň? Bu zatlar hakda oý-pikir derýasynda uloşlap ýörkäň, belki senem alym-akylly arlaň. Uşak daşlary çöpläp ýörşümi, Uly göwherlemmi unudandygymyz duýmanlaryn diýen sözlerini gaýtalarsyň. Ine, gysgajyk kyssa şeýle. Onuň bir göwheri ýitdi. Sebäbi ol öz göwherine ýeterlik üns bermedi. Gerekli mukdarda aladasyny etmedi. Aýawly saklamaga çalyşmady. Sebäbi ol bar ünsüni, küýüni ownuk daşlary ýygnamaga, uşak-şagallary çöplemäge gönükdiripdi. Eziz okyjy! Haýsy zatlaryň bize gymmatbaha göwher deýin zerurdygyny kesgitlemegimiz gerek. Olara ýeterlik alada üns bermesek, wagtymyzy, pikirlemmizi şolara sarp etmesek, onda ownugşak daşlara gyzygyp ýörşümize göwherlemmizi nirede unudandygymyzam ýadymyza düşmez. Dogry, uşak daşlaryňam gerek ýeri, peýdalanmaly pursady bardyr. Emma uly göwherleri ünsden düşüreniňe asla degýän däldir. Biderek işlere gereginden artyk ähmiýet berýän adamlar has zerur işlerine gerekli mukdarda üns bermekden ejiz gelýärler. Juda bir ähmiýeti, haýry, peýdasy bolmadyk işlere ençeme wagtymyzy ýitirýäs. Ondan soňra bolsa uly işlere hötde gelmekden asgyn ejiz gelýäs. Etjek işlemmiziň sallamly, saýhally bolmagy üçin öz pikirlemmizi, dünýägaraýşymyzy belli bir taba, düzgüne salalyň. Muň üçin şu soraglara doly hem dogry jogap berip geçeliň. Birinji. Durmuşymyzdaky iň gymmatly göwherler haýsylar? Ikinji. Şol göwherleri gymmatyna degýän alada, üns, wagt, oý-pikir bilen gurşaýasmy? Üçünji. Nähili ownugşak hem biderek daşlara gerekmejek wagtam has köp wagt sarp edýäs. Dördünji. Has artykmaç güýmenýän işlemimiz şonça wagt hem-de güýç sarp edenimize degýämi? Bäşinji. Çynlakaý üns berenimize degýän işler haýsylar? Altynjy. Biz nämä gynanýarys hem-de o zatlar gynananyňa degýärmi? Ýedinji. Biz nämä gaharlanýarys hem şo zatlar gahar edeniňe degýärmi? Şu sowallara dogry jogap berip, özümize ähmiýetli hem ähmiýetsiz zatlary aýdyň kesgitläp bilsek, onda öňümizde durmuşyň aýna deý lowurdap duran täze gapylary giňlik bilen açylar. Biz hut şu pursatdan başlap dowam edip duran durmuş ýörelgämize täzeçillik girizip, has ynamly öňe ilerläp bileris. Hereket et! Birinji, durmuşyňdaky iň gymmatly göwherleri, iň ähmiýetli işleň nämedigini kesgitle. Ikinji. olara derejesine görä ýeterlik alada üns bermek üçin nämeler etmelidigiňi, haýsy biderek işleňden hem-de bimany hereketleňden saplanmalydygyňy öwren. özüňe kast etme. Munuň şübhesiz uly günädiginden hemmeler habarly. Ol Assyrynlyk bilen teniňe ýaýraýan awuly zäher. Bu dert ynsanyň gözüni, gulagyny gapyp, ony juda degerli zatlary görmekden, duýmakdan mahrum edýär. Diňe az sanly ynsanlar bu heläkçilikden aman-esen gutulyp bilýär. Ol özüňe kast etmek jenaýatydyr. Ýöne bu jenaýatda ne bir gural bar, Ne-de bir bildirip duran agyry bar, ne bir özüňe agram salmak bar. Şeýle seretseň, bu iň ýeňil jenaýat. Emma ýetirýän täsirini göreňde-de iň agyr, iň hatarly jenaýatlaryň biri bolup durýar. Ine, şol jenaýaty şeýle suratlandyrýarlar. Wagtyna kast edýän adam özüne kast edýän ýalydyr. Bu jenaýat ynsanyň gözüni, gulagyny gapýar. ahyram heläk edýär. Üstesine muň üçin görnüp duran jeza çäresem ýok. Wagtyňy peýdasyz zatlara sarp etmek janyňa kast etmegiň bir görnüşidir. Biz näçe sagadymyzy, has dogrusy, aýlamymyzy, ýyllamymyzy juda ähmiýetsiz pişeler, bimany zatlara sarp edýäs. Şol aý-günleň öz ömrümiziň bir bölegidigini duýmaýas. Wagtyň ykbalymyzyň esasy sermaýasydygyna üns bermeýäs. Wagtymyzy bimany işlere, oýun-güýmenjelere, gep-gybatlara sarp edýäs. Wagtymyzy degmeýän zatlara harçlaýas. Bu şol wagty däl-de, öz ömrümizi, öz durmuşymyzy yrýa edýändigimizi aňladýar. Gysgaça aýtsak, bu gynandyryjy ýagdaý özümize kast etmekdir. Wagty bihuda ötürmek, wagta kast etmek iň agyr jenaýat. Beýle gabahat işden derhal saklanmagymyz gerek, çünki oň pidasy diňe özümizdiris. Peýdasam ýene özümizedir. Hereket et. Gerekmejek zatlara sarp edýän wagtyňy hasapla. Esasanam, günde-günaşa gaýtalanyp duran hem-de Bidere göterilýän wagtyň hakda oýlan. Soňra birbada şol wagtyň ýarpysyny haýyrly işlere sarp et. Birnäçe wagtdan soň bolsa, ählisini haýyrly işlere harçla. Şu pursatdan başla. Wagtyňy bisarpa ulanyp, özüňe el göterme. Gerekli zat üçin puluňy osganma. Il arasynda gezip ýörkäň, gazanç, girdeji mazmunyndaky gürrüňler gaýta-gaýta gulagyňa ilýär. Köp ýaňzydylýan gürrüňleň birem, hatda indiki aýlygyňam ýeri gazylgy dur manysyndaky sözlerden ybarat. Kimler az gazansa-da ýitirinip bilýär. Ýene biri artdyrybam bilýär. Başga biri bolsa durmuş arabasyny bü aýlykdan indiki aýlyga ýeter ýaly edip taraşlaýar. Gelen dessine bergisine sarp edip, indiki aýyny täze bergide ötürýänlerem bar. Ýöne haýsy biri bolanda-da, özümize gerekli zatlar üçin pulumyzy gysganmaly däl. Haýyrly zatlara sowmagy, dözmegi başarmaly. Esasan hem peýdasy, bähbidi uzagyndan has aýdyň bildirýän zatlara sarp etseň, onda puluňy dolanyşyga girizen ýalysyň. Bir kyssa okapdym. Şol hekaýada kakasy ogluna puly nähili gazanmalydygyny, nähili sowmalydygyny öwredýärdi. Ogluna beren bir maslahaty göwnüme ýarady. Oglum, heniz sen ýaly mahalym kakam maňa şeýle diýipdi. Iýjek-içjek zatlaň hem-de jaý hakyny tölemek üçin beýleki çykdajylaňňy birneme azalt, tygşytly sarp et. Emma kitap satyn almak üçin ýygnaýan puluňy azaltma. Kitapdan puluňy gysganma diýipdi. Şondan bäri şu pikir hemişe aňyma hemra boldy. Käbir kitaplar seň dünýägaraýşyňy düýpgöter üýtgetjek pikirleri berip bilýär. Bu pikirem hut şeýle boldy. Kakamyň bu sözleri maňa gerekli kitaplammy, pulumy gysganman satyn almalylygymy ýatladýardy. Şu sebäplem öýümiz kitapdan doly. Iş-aladamyň hernäçe agdykdygyna garamazdan, Her gün bir sagat wagtymy kitap okamaga sarp edýän. Bu maňa endik bolup galypdyr. Kitap okamak endigi bolsa, meň durmuşymy düýpgöter özgertdi. Kitap okamaga adat edinmedik adamlar ýaşaýşyň şeýle zowkundan mahrumdyklaryny bilýärlermikä? Beren ähli maslahatlaň üçin saňa minnetdar kaka. Şu ogla gabat gelýän zadam bize-de laýykdyr. Her günde bir sagat wagtymyzy kitap okamaga sarp etsek, durmuşymyzyň has gowulyga tarap düýpgöter özgerjekdigine güman ýok. Tapawudy ýok, kitaby eliňe alyp okasaňam ýa-da internet sahypalarynda gowy-gowy kitaplary tapyp okasaňam, ýa-da elektron kitaplary okasaňam bolýar. Esasy zat, peýdaly bir zat okamak. Diňe gündeki dünýä habarlaryny ýa-da sport täzeliklerini, degişmedir henekleri okap çäklenmeli däl. Düýbünde öwrenip, durmuşda özleşdirip boljak düýpli eserleri, kitaplary okamak gerek. Dogrusy özüm-ä kitaby eliňe alyp okamagy has ileri tutýan. Şonda okaýan zadyň ýadyňda gowy galýar. Hatda kitabyň özboluşly jadysy, üýtgeşik bir täsirem bar. Şol täsir näme üçindir beýleki elektron kitaplarda ýok. Kitaba eliň galtaşmagynyň bir täsin zowky, lezzeti bar. Üstesine käbir kitaplaryň garasyna öz pikirlerimizi ýazmaga, bellik etmäge-de maý bolýar. Emma nähilligine garamazdan esasy zat okamak gerek. Neşir edilen kitapdan okaň ýa-da internet saýtlaryndan okaň, ýöne hökman okaň. Hatda henize çenli endik etmedigem bolsaňyz, her gün azyndan bir sagat wagtymyzy kitap okamaga adat edinmeli. Tiz wagtdan biz bu kitap okamagyň miwelerini, özümizdäki hem durmuşymyzdaky mese-mälim özgerişlikleri aýdyň duýup başlarys. Ykbalyň kitap okanymyz üçin eçilýän bu üstünliklerine begenip, buýsanyp, hasam köp kitaplary okamagy dowam ederis. Şoň üçin hem ykdysady hojalyk harajatlarymyzyň bir bölegini täze kitaplary satyn almagymyz üçin süýşürmäge endik etsek, örän haýyrly bolar. Belki soňlugy bilen dostlarymyz bilen maslahatlaşyp, jemlän kitaplarymyzy bir ýere üýşürip, bilelikde bir kitaphana açyp bolar. Ýa-da käbir kitaplarymyzy çalşyp, okaşyp, okalan zatlaryň üstünde özara pikir alyşybam bileris. Şeýdip, kitaba bolan söýgi adamlaryň arasyndaky ýakynlygy, jebisligi, düşünjeliligi hasyl eder. Hereket et. Birinji, hojalyk býujetiniň bir bölegini ýörite kitap satyn almak üçin niýetle. Ikinji, her gün belli bir wagtyňy ýörite kitap okamaga bagyş et. Kitaba gündelik sarp edýän wagtyň ýarym sagatdan az bolmasyn. Üçünji, okaýan zatlaryňyzyň many-mazmuny, çeperçiligi, täsirliligi hakynda dostlaryňyz bilen pikir alşyp, maslahatlaşyp duruň. Pelsepe. Durmuşda wagtal-wagtal dürli zatlar hakynda dürli-dümen pikirler serimizi doldurýar. Käteler özümiz ýa-da özümize juda ýakyn adamlar hakynda, käteler daş-töwerek, tebigat, älem-jahan dogrusynda, käteler bolsa Zeminleň üstassy, asmanyň gatlary hakda pikir öwürýäs. Serimizde dünýäni saklasagam, özümizem hiç wagt gözden düşürmeli däl. Durmuşyň dürli pursatlarynda böwrüme diňşirgenip, şol pursatda özümi alyp barşym hakynda öz-özüme sowal berýän. Men şu wagt özümi kimiň ornunda goýýarkam? Adamlaň agalyk ediji güýç, agalyk ediji höküm diýýän zatlary mende nähili häsiýetlerkä? Şo pursatlarda men kime meňzeýäkäm? Sada çagajyk, kakabaş ýaş ýigit, ejiz bir zenan, zabun hökümdar, elleki haýwan, ýyrtyjy, wagşy, hakyky ynsan. beýik maksatly hem bir ýörelgeli adam. Men hemişe özüm bolup çykyş edýänmi? Ýa-da mahal-mahal özlügimden çykyp, başgalaň donuna bürenýänkäm? Bu pelsepewi düşünje maňa uly täsir etdi. Eger-de özümi, öz bolşumy mazaly öwrenip bilsem, özümi nirede, nähili alyp barýandygyma akyl ýetirsem, Gylyk-häsiýetlenme käbir düzedişler girizsem, onda özümi has kämilleşdirip biljek ekenim. Bir gün şeýle oý-hyýallara çümdüm-de, durmuşda aglaba halatda özümi alyp barşymy göz öňüme getirmäge oturdym. Käbir pursatlarda kime meňzeýändigimi, kim bolýandygymy pikir eleginden geçirdim. Ogluma, aýalyma ýa-da işgärlerimiň birine gaharym gelende, Olaň ynsan mertebesini, göwnüni, hormatyny birjigem nazara almaýan zabun, rehimsiz bir hökmürowana dönýän ekenim. Üstesine, oglumyň goýberen ýalňyşlygy üçin oň soran ötünjini aňsat-aňsat kabul etmeýän bir diýdimzor adam ekenim. Bir babatda öteräk gürrüň etsem, o hakdaky pikir-garaýyşlamda, edýän işlemde ýalňyşsam ýa-da bärden gaýtsam, ýa-da öz hereketlerim bilen göwnüni ynjytsam, özümi ejiz, gowşak bir adam mysalynda görýän ekenim. Şonda özümi aklamaga, günämi ýuwmaga başlaýan. Ýalňyşlygymy duýup, ondan ötünç sorasam, ejizligim aýrylyp giden ýaly bolýar. Emma bir bahana dulanyp, bagyşla diýmäge boýnuýogynlyk etsem, özümi biparh ýaly görkezmäge çalyşsamam, Içimden bir ses ejiz gelenligimi ýatladyp durýan ekeni. Her gezek lapykeç, göwnüçökgün bolan halatlamda-da özümi juda ejiz hasaplaýan. Çünki lapykeçligi, göwnüçökgünlige maý bermegiň özüni güýçlüleň häsiýeti hasaplamaýan. Kähalatda dargursak bolan pursatlambam özümi juda ejiz görýän. Dargursaklyk Köplenç halatda, okuw gurnagyma garaşanymdan has az adamlar gelende-de peýda bolup bilýär. Her gezek möhüm bir işi gijikdirsem ýa-da asla başyna barmasam, ýa-da gerekmejek zatlara güýmenip, wagtymy manysyz ötürsem, özümi saklamaly ýerimde gaharyma bäs edip bilmesem, gulak asanymda gönenjek ýerimde-de biperwaý ötüp gitsem, men özümi kakabaş ýigit ýaly görýän ekenim. Beýlekiler hakda söz açylanda, olaň ýagşy taraplaryny, öwmäge mynasyp häsiýetlerini ýatlasam, hemmeleň men babatdaky öte geçmelerini, göwne degmelerini bagyşlap, olary gollap bilsem, müýnli ýerimde özgelerden ötünç sorasam, Her gezek ejiz, biçäre, syrkaw, sökül, misgin, pukara adamlar bilen gabatlaşamda, olara hoşamaý bakyp, ýardam, kömek edip bilsem, men özümi hakyky ynsan ýaly görýän ekenim. Durmuşyň her bir pursadynda arassa hem asylly gylyk-häsiýetler hem-de umumadamzat gymmatlyklaryna laýyk hereket edýän bolsam, özgeleň nähili hereket edýändigine garamazdan, hemişe arassa matlapdan, päkize niýetden ugur alýan bolsam, men özümi hakyky ynsan hökmünde görýän ekenim. Kömege mätäç her bir adama ýardam goluny uzadýan wagtym, özüme bäsdeş hem basdaşlara-da ýaramaz duýgy bilen bakmaýan, olardan aýyp-syn etmeýän, içimde kine-kütüw saklamaýan wagtym, Men özümi beýik hem asylly maksatly bir ynsan hökmünde görýän. Her bir zerur, ähmiýetli ýerimde, güýjümde we golumda baryny sarp edýän mahalym, deregine hiç zat tama etmezden, özgelere ýeterlik wagt hem ýardam sarp edýän wagtymam men özümi beýik hem asylly maksatly bir ynsan hökmünde görýän. Beýlekileň üstünligine, artykmaçlygyna ýürekden begenýän hem guwanýan wagtym, hatda öz ugrumdan bolsa-da, başga ugurlardan bolsa-da, il-güni begendirýän, köpçüligiň haýryna bolan işleri edýän wagtym, bu işi men etsem hem beýlekiler etse-de, men özümi beýik hem asylly-maksatly bir ynsan hökmünde görýän. Gerekmejek zatlara dümtünip, wagtymy, Pikirimi sarp edeniňe degmeýän zatlara güýmensem, bir zadyň soňuny saýgaryp seljermän, pikirlenmän, desbi-dähel bir karara gelsem, özümi sada çagajyk hökmünde görýän. Netijede, men şu günden başlap, her günüň ahyrynda özümiň haýsy häsiýetlere çümüp çykandygymyň hasabyny, sanawyny ýöretmekçi. Hemişe-de hakyky ynsan bile beýik hem asylly maksatly bir ynsanyň aralygynda hasyl bolýan endik häsiýetlere ymtylmakçy. Dogrusy, bu ikisiniň arasynda ullakan bir tapawudam bardyr öýdemok. Hereket et! Ýokarky pelsepä laýyklykda, her günüň ahyrynda şol günki hereketleňňi, eden işleňňi gözden geçir. hem-de şol güni kim bolup ýaşanyňa göz ýetir. Ätiýaçlandyryş gurşawy Sport saglygyň ätiýaçlyk gurşawydyr. Her gün täze bir derejelere ýetmek üçin sport merkezlerinden gatnawymy kesmeýän. Düzgün-nyzamly, yzygiderli ýerine ýetirilýän sport-türgenleşik işleri saglygymyzy berkitmegiň iň uly ýardamçysy. Gynansagam, köp adamlar sport bilen meşgullanmagy halap baranok. Sporta gerek mukdarynda üns-ähmiýet berenok. Diňe ençeme wagt geçenden soňra, irgüzinden sporta gyzyklananbolsamdym diýip, içgepletmelere çümýär oturýar. Käbir adamlar hatda şondan soňam ugruna çykyberenok. Ýürekden syzdyryp aýdýan hem-de ähliňize ýüzlenýän, sport bilen meşgullanyň. Nähili usuly amatly hasap etseňiz, şeýdiň, ýöne sporty dowam ediň. Isleseňiz, ýörite sport merkezlerine gatnaň. Ýa-da öýde sport abzallary boýunça türgenleşiň. Muňa mümkinçiligiňiz bolmasa, islendik bir ýerde çalt ýöräň. Ylgaň, öýde ýa-da howluda käbir maşklary ýerine ýetiriň. Esasy zat, özümiziň güýç-gaýratymyzy, gujurymyzy, güýjümizi, işjanlygymyzy artdyrmagymyz, kämilleşdirmegimiz gerek. Näçe ir girişsek, şonça özümize bähbitlidir. Hereket et. Birinji, häzire çenli hiç bir sporta gatnamadyk bolsaňam, bir sporta yzygider türgenleşmegi ýüregiňe düw. Ikinji, Saýlap alan sport ugruňa doly we dogry hötde gelmek üçin özüňe ýörite plan düz. Üçünji, başla hem üznüksiz dowam et. Arasynda dynjam al. Özgelere mähir-muhabbetli, mylakatly garaýan adamlar, hemişe özlerini bagtyýar duýýarlar. Olar bu häsiýetleri bilen beýlekileňňem bagtyýarlygyna sebäp bolýarlar diýen pikir bar. Bu sözüň çynlygyna, dogrulygyna şübhe ýok. Bu her wagt hemme kişiden bolmagy talap edilýän häsiýet. Ýöne bu ýerde özgelere mähir-mylakatly, ýumşak garamak hakda däl-de, birneme başga zatlar hakda gürrüň gozgamakçy. Näme hakyndalygyny bolsa aşakdaky setirleri okaňda göz ýetirersiňiz. Özüňe ýumşak garap, oňa dem-dynç, rahatlyk ber. Eliňdäki gowy zatlary özüňe hem döz. Eger-de ötegçi wagt oňa ýamanlyk etse. Soňra ne sen, ne-de zaman oňa ýardam eder. Kitabymyzyň köp ýerinde hemişe işjanly bolmak, asylly maksadyň ugrunda gaýrat sarp etmek, güýç-gaýratymyzy, işeňňirligimizi, yhlas-zähmetimizi esse-esse artdyrmak hakda gürrüň edipdik. Ýöne ýene bir zady asla unutmazlygymyz gerek. Özümizi, bedenimizi dem-dynç nesibesinden mahrum etmeli däldiris. Özümize-de ýumşak daralyň. Oňa gereginden artyk talapkär bakmalyň. Ony harlamalyň, pese düşürmäliň. Oňa igämizi sürtüp oturmalyň. Goý, olam özüni rahat, bagtyýar, şadyýan, dogumly duýsun. Bu elimizden gelýän, başarýan zadymyz ahyry. Oňa sähel bir zeper ýetäýse, ýene-de ynjaýan, kösenýän özümiz ahyry. Eziz okyjy! Beden we ruhy sagdynlygy hasyl etmek üçin özümizi dem-dynçdan, degşip gülüşmekden mahrum etmeli däldiris. Biziň durmuşymyzda yhlasyň, janypkeşligiň, gaýratyň, belent maksadyň, ruhubelentligiň, hümmetliligiň, hem-de şol bir wagtda-da mahal-mahal ýaýnap, ýazylyp, dem-dynç almagyň öz orny bolmalydyr. Wagtynda alnan dem-dynç indiki işlerimize has uly gaýrat bilen çemeleşmäge täze höwes döreder hem-de täze güýç-kuwwat, takat berer. Hereket et. Birinji. Her hepdede belli bir wagty diňe dem-dynç almaga sarp et. Ikinji. Dem-dynç alýan wagtyň diňe şol rahatlykdan lezzet almaga çalyş. Şol pursatda başga aladalaryňy unut. Dünýäni suw alsa-da, topugyndan däl diýilýänlerden bol. Üçünji, dem-dynç alýan wagtyň el telefonyňy öçür, radio-telewizora-da tomaşa etme. Dördünji, bedeniňi gereginden artyk ýumşatma. hem-de oňa öte ýowuzam darama. Bäşinji, hatda kynçylykly, meseleli günleňde-de özüňe dem-dynç bermezligiňi, özüňi dürsemezligiňi unutma. Altynjy, hemişe muny başarýandygyňa ynanyp gez, özüňe ynamyň bolsun. Ýedinji, hemişe özüňi ruhlandyryp, taplap,